Nĩ twacokereria tabarĩra-inĩ ya maganjo-inĩ maitũ, tũkamwamũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Waithĩra wa Mũngai na twĩna. Ah, Mũngai mũndũ mũirũ na no ngĩtagwo Mũngai wa Mũthoni, na kũrĩ andũ manjĩtaga Mũngai Mũgacikũ. Nĩguo.

nĩ Eh. kũrĩ andũ nĩ kũrĩ o andũ ũkũigua na hau mũndũ a- anjĩta kwĩ andũ manjĩtaga bikũ kwĩ angĩ ũngĩigua manjĩta kĩbikũ Eh. kwĩ aingĩ mũno manjĩtaga mwarimũ Eh, na kũrĩ angĩ manjĩtaga na gĩthũngũ makanjĩta tica eh, kũrĩ andũ angĩ manjĩtaga ithe wa wakaruahu Eh. To- ndĩ- na na nĩ harĩa twacamanĩirie na mũndũ eh, tondũ rĩtwa rĩ eh, rĩtwa rĩhana kogi nĩguo

Ĩka. Ĩĩ, no ndikenda kaũru. Ĩĩ, nani nĩ ngĩkũnanagia, Ĩĩ, nĩguo- ngagwĩta ithe. Ĩĩ, nĩguo nĩguo na nĩ Ĩĩ, thayũ na nĩguo. nĩ njiguaga wanjokia na mũciĩ Ĩĩ, tondũ ngai nĩ akĩhete ũithe ĩĩ, nĩguo. Ah, na nĩ akĩndathimĩte na ciana Ĩĩ. koguo ngaigua ndacoka na mũciĩ na nĩ ngĩkenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa ũkũnjĩta ũguo Ĩĩ, ona tondũ- nganyiha Mhm. ngwĩciria ona nĩ ũmenyaga nĩ mbatoni ya kũnjĩra horera

Rĩu mũthikĩrĩria nĩ twacokereria na tabarĩra nĩ ĩrĩa tũrarĩrĩirie ĩrarĩ hiũ mũno ya ndũgũ iria tũkoragwo nacio gũkũ bũrũri wa Amerika tondũ gũtikoragwo gwĩ kũhũthũ na ndũgũ icio Tũraciĩta, mũthenya ũcio ũngĩ tũroiga nĩ circumstantial. Ĩĩ nĩguo. Andũ macemanagia na magatuma ndũgũ icio nĩ ũndũ wa circumstances. Ĩĩ. Kana nĩ ũndũ wa gwĩkora. Ĩĩ. Maita maingĩ tugaga nĩ gwĩkora. Ĩĩ. Ndũrendaga, nĩ gwĩkora ũrekorire. Ĩĩ. Ũrekora na mũndũ ũcio, na, na ona, na ona andũ magĩkoraga-rĩ, Tũrakinya handũ tũroiga atĩrĩrĩ, Aha. m- he maũndũ marĩa mũthuri akĩroraga Eh. hĩndĩ ĩrĩa ararora mũtumia Ii. na rĩu twakinya ha- ha- ha- ha atumia rĩ ndĩraiguire ta wa- ta wagwa mwena wa emotions Ii. ta ithuĩ tũkoragwo twĩ na emotion na ndĩroiga ithuĩ tondũ Eh. ndĩkĩrĩ mũtumia Nĩguo. ta ithuĩ tũkoragwo na emotions Mm. mũno Nĩguo. na mũtumia aingĩra handũ Mhm. aingĩraga na maũndũ make mothe Ĩĩ. na kaũndũ kanini tu ũkũmwĩkĩra Ehe. nĩ kamũhota Ĩĩ. na igwe mwende tondũ ithuĩ atumia nĩ twendete mũno kwendwo Nĩguo. angĩkorwo gwĩ kĩndũ mũtumia endete Ehe. nĩ kwendwo Ĩĩ. rĩu rĩ Ĩĩ. hau nĩho tũragĩkinyĩtie Nĩguo. tũtigĩthiĩ na mbere rĩu rĩ Ĩĩ. kwĩragwo atĩrĩrĩ ndiathi kwi ambaga gũikia kamũtĩ eh. na ngũgĩciria hihi atumia rĩ mhm. eh, kana gũkũ rĩ eh. nĩ ũndũ wa kũrĩa tũkoragwo tumĩte rĩ mhm. na maũndũ marĩa makoragwo matũteng'eretie rĩ tuoka gũkũ tũgakora ĩno nĩ thĩ ĩngĩ ũririkane ndakwĩrire atĩrĩrĩ mhm. Ah, namba nene ya atumia arĩa moka gũkũ amerika rĩ Eh. ah, wa mbere nĩ kũgweta maũndũ maya kaingĩ kana rĩu matukũ-inĩ maya ah, nĩ ũrakora nĩ atumia a kuma mĩaka mĩrongo ĩna gũthiĩ na igũrũ Eh. nĩ tao maraheo marũa ma gũka gũkũ Eh. magathiĩ ũguo nginya mĩaka mĩrongo ĩtandatũ Ah, atumia aya aingĩ rĩ ah, ũgakora matirĩ matwarithia mũtokaa Eh, bũrũri ũyũ rĩ mhm, no nginya ah, ũkorwo na ngari eh. nĩ kĩndũ kĩa bata mũno ĩkoragwo ĩhana iratũ ici cia magũrũ Ĩĩ, tondũ nĩ- nĩ ya- nĩ ya mahũthĩka maya Eh, ĩgũtware kũrĩa ũrenda gũthiĩ eh, nĩguo wĩra-inĩ eh, kana mĩhang'o ĩngĩ yaku eh, na nĩ kwĩhaga gũkũ eh. ũkaingatwo nyũmba kana ũgakorwo ndũrĩ na ũhoti wa kũrĩha nyũmba eh, ngari ĩyo yaku rĩ ĩgatuĩka mũciĩ ĩgatuĩka mũciĩ waku Eh. koguo nĩ wega mũno kũgĩa na Eh, na kũmenya gũtwarithia na ũmenye nĩ ya bata rĩ Eh. ũngĩthiĩ thibitarĩ gũkũ rĩ Eh, fomu-inĩ ĩrĩa ũiyũragia ĩkuconia eh, makũragia atĩrĩrĩ eh, Nĩgũ- nĩ gwaku-ĩ ĩĩ nĩ gũkombora-ĩ ĩĩ ũikaraga tirera-inĩ kana ũikaraga ngari-inĩ ngari-inĩ ĩĩ ũguo ĩtaragwo ĩtarĩ nyũmba tarĩ mũciĩ Nĩguo. waku Nĩguo. rĩu kĩone mũtumia ũyũ-ĩ ĩĩ ndarĩ a- atwara ngari ĩĩ na nĩoka gũkũ ĩĩ nĩakora mũngai na mathĩna marĩa maramũcũngĩrĩria akagĩa ngari rĩ Eh. nĩ maingĩ mũno tondũ rĩngĩ oka gũkũ kĩmera kĩa heho Eh, ya mũhũra ĩ eh, ya mũhũra ĩ eh, aracaria kĩande angĩrĩrĩra nĩguo na akĩrĩrĩra rĩ Mhm. ndakĩ- ndakĩmuonia ndamuonia gũtwa- gũtereba mũtoka rĩ Eh, atumia aingĩ nĩ magwaga magerio-inĩ ma rĩrĩ kũrigwo nĩ atĩ angekĩra mũndũ ũyũ Eh. na wa mbere macokaga makona Mm. makona makona atĩrĩrĩ Mhm. ĩ mũndũ ũyũ tamũtwara thĩ ĩngĩ Eh, na gũkũ nĩ ũndũ wa ũrĩa na ithuĩ arũme tũkaga tũkanyiha rĩ eh, rĩu tũnyihaga tũkahitha ithu eh. Ĩ, tũka- ĩtũkahitha ithu Eh, rĩu ngarĩ no ĩrĩa Eh. tondũ gĩkũyũ kiugaga ngarĩ ndĩtunjagwo mara mayo aca Ona Nĩ kũmahitha ngarĩ- ĩhithagwo Eh, ngarĩ ona ũngĩmĩiganĩra haha na kanyũtũ Eh, eh? eh, ona ũcoke ũmĩiganĩre haha na hiti eh, ona ũcoke ũmĩiganĩre haha na ndũiga Mm. nyamũ iria ciothe woĩ ciĩ mara Eh. mara nĩ maroro marĩa wonaga Eh, eh. ngarĩ Mm. ndũngĩmĩhĩngĩcithania na kĩndũ kĩngĩ aca ngarĩ ĩno rĩ Eh. rĩu nĩ ũndũ wa watho gũkũ rĩ ĩgoka Eh. ĩkahitha kĩ Eh. tũthu twa Twa- mwaro Mhm. ĩgakuria kĩrĩ Eh. rĩu mũtumia ũyũ rĩ na nĩ tũkuria hihi kwa bahati mbaya Eh. na ndiũĩ no haha nĩ ũkũnjĩra Eh. atumia aingĩ matikoragwo na ng'a- na rũgano rwa rĩrĩ ruo rĩa mũthuri ararĩ mwega Eh. kĩngĩ Eh. Ah, na maiga ũrĩa atararĩ mwega rĩ mũndũ ũrĩa marera rĩ nĩ ta ũrĩa wonaga ah, ng'ondu mũrĩithia wa ng'ondu Eh, acigitagĩra kũrĩ ici eh, agacitigi- agagĩcigitĩra kuma kwĩ mĩrũthi eh, na nyamũ iria ingĩ ciothe eh. no nĩwe ũkamĩthĩnja no nowe ũkamĩrĩa thutha mũtheri arũme arĩa makoragwo gũkũ nĩguo mahana Eh, na no gũkũ mahana ũguo nĩ kũndũ guothe reke tuge gũkũ reka gũkũ rĩ in the context ya rĩrĩ Ehe. eh, nĩ gũkũgitĩra kumana na mathĩna mau ma heho Oh, eh. agũtware handũ Eh. akuonie handũ ũngĩona nyũmba na watumia nĩ ũndũ woguo ndakwĩrĩte ũhoro wa wa- wa emotions rĩ Eh. ũkaigua kĩũndũ gĩkĩ gĩa gũtwara thĩ ĩngĩ Eh, na mũndũ ũyũ nĩ mwĩnyihia Eh. omenya ndaragũkũma mhm. mũtokarĩ Eh. ũrorio thi ũrenda wendaga nĩ nyeni nyeni tũgũraga kũna nĩ managu tũgũraga kũna Kwanja ũratwarwo ĩni ona wĩra ũratwarwo na ũkagĩrwo wĩtagwo ta Nĩ gũteithio. nĩ Nĩ gũteithio gũteithio. nĩ kũgitĩrwo ũragitĩrwo kuma kwĩ mĩrimũ Ĩĩ. yona ndũgakĩgũthwo nĩ ngari ũkĩra bara ici tondũ nĩ nene ĩĩ nĩguo arakweherania na indo iria Ĩĩ. no ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ thutha mũtheri thutha wa mũtheri-rĩ Ĩĩ. eh, marigĩrĩrio-inĩ macũngĩrĩrio-inĩ macũngĩrĩrio-inĩ-rĩ Ĩĩ. eh, mũndũ ũyũ nowe ũkarĩa ng'ondu ĩrĩkũ noyo ka na riri Very nĩkĩo- sad. ririkana nikio ngwirire atiriri na nikio ndirigite ta mariri ni twirega atiriri Eh. maundu maya ni sa- ni circumstances Eh. nona koguo rĩ eh, pati nene rĩ ya matu marĩa ũratua rĩ Eh. nĩ emotional Eh. na rĩu mũtumia ũyũ rĩ tondũ riwadi ĩrĩa mũtumia onokorwo nĩ gũthiĩ gũkoma nake rĩ itane

tũkũhitha ndwara na wĩtĩkie kana ũrege hĩndĩ ĩrĩa ageciria ũguo akire ũrĩa a- aririkane ũrĩa niĩ mungai ndĩmwĩkĩire Eh. na mũthuri wake ũrĩa atarĩ areka ahutie aikarĩre mwena ũrĩa wa steringi ĩ tondũ athuri Ĩĩ. magaga kwĩhokera atumia ao ngari Ĩĩ. no nĩ maremĩhokera ciana na nĩ maramĩhokera ciana

Nĩamũendia kũrĩa nyeni igũragwo, nĩamũtwara nginya wĩra, nĩamũgĩra, nĩ kũmũteithia aramũteithia, na nĩamwĩkĩra maũndũ maya mothe, o na ka, o na, o na ũkiugaga-rĩ, ngũkĩaga atĩa kũrigwo atĩrĩrĩ, wega ũyũ-rĩ, ngaũrĩha na kĩ? Ndĩciria rĩu ndoka gũthikĩria mũgĩthikagĩria rwĩmbo rwa rwa mũtigaire ithe wa Chikũyĩ arohurũka thayũ rĩ. Eh. Ũrĩa rugaga wega wa mũndũ ũrĩhagwo na wega rĩ. Ehe. No rĩu rĩ, thĩna nĩ atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa rĩngĩ tũrĩhanaga namo rĩ, me cioho. Eh. Na nokĩo ũkuona rĩrĩ, ah, ũtangĩkorwo wĩiguĩte mũno rĩ, ah, wa gũkinya harĩa ũiguaga Gĩkũyũ gĩkiuga atĩrĩrĩ, Atĩ mũndũ wa nyitithanio wa iringi na wa ithiũrũ, na wa ithiũrũra. wa ithiũrũra. Ĩĩ. Nĩ tondũ nĩ waigua mũtumia ũyũ rĩ, ah, nĩ agĩũka agĩkena mũno Ĩĩ. na nĩ mwagĩkinya handũ. Ĩĩ. Rĩu we ah, nĩ wagĩciria atĩ kana circumstances icio rĩ, Ĩĩ. nĩ ciamũrehe hamwe. Ĩĩ.

Ĩkĩenda kũrĩa kaana kayo yugaga nĩ karanunga mbũri. Ĩĩ, rĩu mathĩna gũkũ rĩ makirĩ ma mĩthemba mĩingĩ Ĩĩ. circumstances Ĩĩ. no rĩrĩ tũrenda kuga atĩrĩrĩ Ĩĩ. ah, kũngĩaga gũkinyĩrĩra atĩ hihi nĩ mũtumia waku ũroka gũkũ Eh. na kana nĩ mũndũ ũroka gũkũ Eh. nĩ wega akorwo eharĩirie maũndũ maya ona tũtiramaria atĩ nĩgetha tũconorithie mũndũ Aca. kana tũcambie mũndũ Aca. no psychologically rĩ nĩ Eh. tũkũharĩrie tũkwĩre atĩrĩrĩ Eh. ĩno nĩyo reality ya maũndũ Eh. na maya nĩ maũndũ mamwe marĩa mageragĩrwo gũkũ amerika Eh. tondũ nĩ ũgũkora

circumstances eh, ririkana Eh. mutumia uyu ni emotional eh, na atumia rĩ Eh. as much as uh, nĩ mekwĩrwo maime mũci mekinye eh, angĩkorwo nĩ wamũhe kĩande gĩa kũrĩrĩra eh, ĩ arĩrĩra kĩande-inĩ gĩaku eh, wamũhe kĩande Ĩĩ. wamũhe ngari Ĩĩ. wa- nĩ kũmũhe atwarithie nĩ gũcoka Ĩĩ. wacoka wamũ- wamũ- wamũhe ha- ha ha kũgũra nyeni Ĩĩ. wamuonia Ĩĩ. maũndũ we Na wamũkĩra na nyama na wamũkĩra na nyama tondũ nawe rĩ wĩna harĩa ha kwenda gũkĩprovaidi o ti ũndũ rũme ũndũrũme ũcogoo Ĩĩ. Ĩĩ. Nĩ rĩu kĩrĩgithia ũcogoo na- rĩ

no ũcio nĩguo ũmwe wa maũndũ marĩa tũkoragwo namo gũkũ rũra Eh, tondũ Rũraya. tũ- tũgĩcokereria rĩ Ehe. tũgĩcoka- tũ- tũgĩtwarithia na mbere na hau hangĩ rĩ Ehe. he handũ ndĩrenda tũkahutia Nĩguo. tũtanahutia Eh. ha mũtumia ũyũ nĩguo nĩguo Eh. Ah, nĩ thayũ thayũ thayũ thayũ